Ана теле. Һәркемгә дә иң газиз тел ана теле. Анда гына сабый чакның раушан гөле. Кышкы киштә әбиләрнең әкиятләре, әниләрнең бәллү җыры, бәллү кие. Дуска, сиңа бүләк итәр идем, илкәемнең иркә гөлләрен. Бер нәрсә юк минем монда хәзер, Йортым, бакчам, хәтта җирем. Җырларым, җырларым, сез шытып йөрәгемне, Ил кырында чәчәк юатыгыз. Күпме булса сезнең көч һәм ялкын, Шул кадәрле җирдә хокукыгыз. Гамашкалар бау да ак. Аерылмый бер-береннән, ничек болай берүзе, ул кызылдан киенгән. Тукай әһәңнәрен саклый, бушлавычта куыш тирәй, тарихта син, телләрдә син, и изге, нурлы төбәк. Син җырладың шулчак шундый бер җыр. Икән, тынып калды. Көчле йодрыклары күтәрелгән килеш торып калды. Кирәк түгел хәзер бу икәүгә сүзләр. Үгет, вәгазь, Иң ахырда куллар кысылышты һәм чишелде бәхәс. Без дә моңланып җырлыйбыз. Бик сагынган чакларда. Ташлык авылы кайда дисез? Чишмәләр чыккан җирдә. Елап ятам,
уянганны күрмәсен. Куанып ятам әнинең исән-сау көннәренә.

Зур борынлы, ямьсез, бакыр күзеле исерек майор өскә калыкты. Биш баласы хәерченең, утырганнар тезелеп, өч көн инде ризык күрми елаганнар өзелеп. Бәхет, кесәсеннән алып, ашъяулык куйган җәеп.

Табигатьнең сихри бизәкләре күңелләрне күмә шатлыкка. Карыйм, сөтне дим каеналыйм, боза миңа м дия, мин ашап туйдым дия. Бозаның тамагы тук, гаепләмим, хакым юк. Мин шул телдә сөйләшәм, үз илемдә, үз телемдә күпме бәхет өләшәм. Өйрәнәм теләп кенә. Шуңгыр коя, ташка басып кер уа, Күлдә йөзгән ак казларны бер чакыра, бер куа. Җир-су, уртак, хәзинәбез булсын гел бер тырыста. Татулыкта, именлектә мең яшә, Татарстан! Гәрәй Сәйфетдинов, Тугры Тукай. Һәр кавемгә Тәңре тарафыннан бер пигамбәр бирелгән кебек, татарларга тугры Тукай килгән, илаһи саф нурга күмелеп. Ходайсызлар аңа теш ыржайткан. Синең сазың түгел Тәңредән! Ышандырмак булып алдашасың, үрнәк алып Пушкин тәреннән. Татар шагыйрьләреннән шигырьләре номинациясеннән башлап китербез. Шушы номинациядә котлау өчен сүзне минем бирәсем килә. Үзебезнең Яшел Үзән газетасы редак баш редакторы Илсөяр Мансур кызы Садыкова һәм безнең журналист кызыбыз Алия Рафаил кызы Гаязованарга. Әйдәгез, җәмәгать беренчеледән э, э, сезгә мөрәҗәгать итеп әйтәсем килә, җитәкчеләргә, балаларга да түгел. Сез аны карарга тиешсез. Менә безнең Баланы куйганда, сәхнәгә бала ничек чыга? Сәхнәдә үзе ничек тота? Кешеләргә карыймы, кешеләргә сөйлиме, бер кешегә карап төбәлеп шунда гына сөйлиме? Ул балаларны төшерә, шуны белергә тиешсез. Үзәкләр миңа калсын.

Яшьлүзән газетасы Идел явы дип аталган вакытта ул Фирүзә әдәби берләшмәсендә озак еллар язып бастырып килүче Нурулина Фәридә Әнвар кызы. Соңгы вакытларда Яшьлүзән газетасында шигырьләр күренми башлады. Фәридә үзе шигырь яза. Сәлдәнлар белән киләчәктә дә үзегезнең шундый матур, фәлсәфи, лирик шигырьләрегезне безнең тамашачылар белән дә уртаклашсагыз иде.
Хөрмәтле Муллаиле авылы халкы, менә инде икенче ел сезнең авылда шундый матур Шигърият бәйрәме, Татар сүзе бәйгесендә катнашырга насыйп булды миңа да. Шундый матур чыгыш ясаучылар ел саен сөенеп, шатланып, үзебезнең туган телебезне, татар телебезне шуның кадәр матур итеп шигърият бәйрәмендә тәкъдим итүегез өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Кадерле туганнарым, хөрмәтле авылдашлар, райондашлар!